Mela, insellmilkom, jiena Mario Camilleri għal PM News. Illum qiegħed f'post speċjali ħafna, hawnhekk qiegħed fid-dar tal-magħruf hekk kif kienu magħruf Frenċ tal-Arb li ismu propju huwa Francesco Saverio Merċiqa u mi għandi n-neputija ta' Frenċ Rita Merċiqa U s-Sinjura Liza li kienet trabbit fl-akwati hawnhekk u ta' fil-Frenċ. Kien ġirien.
Kien tuġirien.
Kien tuġirien ta' Frenċ u Rita neputija. Inti Rita, kif li l-ewwel Inti kont qiegħda ħdieh anki ftit sigħat qabel ma miet, ġifieri għandek esperjenzi qrib ħafna. Iva, iva.
Iva. Qrib ħafna ta' friend, ngħidu. Iva, iva, iva, konna tal-familja. Eżatti.
U għandi naqqa mistoqsijiet u ħanibda minnek għax inti naħseb l-iktar waħda tal-familja naħseb eh, li jgħixt u. Konna dejjem għaw aħna. Eżatt, tkun miegħu.
Mela, ehm, kien ħafna mirakli li jissemmu n-nies, issa forsi biċċiet minnhom ma nafux jekk hux għajdut, jekk hux biċċiet minnhom jekk mhix veri, mhm. u naħseb li iktar li nkunu nistgħu qrib għal-verità huwa minnkom li intom inti ġirien u inti inti ehm, neputija tiegħu, ġifieri iktar minn hekk naħseb qrib ma nistax naslu. Mela, fost ħafna mirakli Illi kellu. Kien hemm dakinhar li miet, ġiet xi sinjura ġibdet it-tifel tagħha. Naħseb taf għall istorja li qed ngħidlek, naħseb inti kont qiegħda hawnhekk preżenti jew le? Le, le, ma kontx hawn jien. All right.
Ma kontx hawn. Tiftakar għax ġrajja tgħidilna x'ġara? Iva. Ġiet mara mir-rabat b'tifel ġa puxxer, kien tifel naqra kbir, u Xħinġiet fejn il-bieb ta' Frenċ baqgħet tħares lejn il-bieb għax sibitu miftuħ. U kien hawn xi nies qalulha Frenċ miet taf. U hi hekk nħasdet. Imbagħad kien hawn xi ħadd it-tifel tal-lew fejn Frenċ u messu ma' Frenċ U din mara dan. U l-għada t-tifel mixa. Dejn l-istorja qiegħda fuq il-ktieb u dat tifel, dat tifel illum raġel, mhux tifel. Għadu ħaj sal-lum. Mir-raba ta' għawdex. Għadu ħaj u naħseb.
Għadu ħaj.
U ġifi din storja li tħallik bla kliem għax. Verità, jew. Li da wara mewtu propju missitu it-tarbija ma' French wara mewtu, ġifi u fi naħseb l-ewwel jekk tista' tgħid eh, nista' ngħidulu eh, l-ewwel miraklu li għamel wara mewtu. Wara mewtu, ekku. Tajjeb.
Mela, hemm storja oħra. Naħseb din kulħadd jafha, imma staqt nistaqsija lilek l-iktar forsi għax in-nies jgħidu fit-toroq, ħanajdu hekk, jitkellmu fit-triq, imma ma tkunx taf jekk hux veru jew mhux veru. Fejn kien hawn xi tliet fajliet u ġew jistaqsuh jew jiġdulu xi daqsxejn saqaħ ħa ngħidu hekk. Mm-hmm. U ehm, mbagħad waħda minnhom ġiet nieqsa propju xi 15 wara. 15 wara.
Tista' tgħidilna forsi minn dawn l-istejjer ħa ngħidek intom it-tnejn ara minn minnkom forsi jiftakar xi ħaġa.
Ngħidek ta' tfajliet. Fidejk.
Dan ġew tliet tfajliet u Kien ħiereġ, għax hu mhux hawn kien iservi, kellu ramissa ftit 'l isfel minn hawnhekk. Hu kien ħiereġ mir-ramissa u dawn it-tfajliet marru jiċċajtaw, jiddieħku biex ta' forsi jgħaddew biż-żmien. U mbagħad qallhom, Intom deħlejn tidħku, imma t-tlieta ħa toħorġu tibku, għax sa ftit oħra Waħda minnhom, waħda minnkom ma tkunx hawn. U għaddiet u ħarġu mdejqin insomma mnejnew. Ħmistax wara ġew tnejn minnhom jiskużaw ruħhom. Qalulu għax waħda minnhom ħallietna.
U sintendi dawn naħseb jiena konvertjaw jew inkella żgur li mhux kienu sħajja jerġgħu jagħmlu għal jiġdulu saqaħ. Għandek xi storja inti hekk, Liza, bħal din? Għandi ħafna storja kik. Ta' dat tip hekk forsi ġew smajt kom tgħidu l-ewwel biss tas-sigarri jew x'kienet? Darba

Tal-pakkett magħruf tas-sigarettej? Eh. Tas-sigaretti rita tufa l-aktar. Dik dawk ġew ilu meta meta kien ħaj kienu jiġu ħafna nies jagħni ħuġa l-għali, ej. U dan wieħed minnhom kienu żewġ titfol illum Irġiel illum għandhom fuq is-70 sewwa. U u dawn kien għadu tifel żgħir u biex itihom xi ħaġa dik unor tu pakka sigaretti kull wieħed. U xejn ħarġu misqaq il-barra u hekk dawn il-pakketti tas-sigaretti bidluhom. Għax forsi wieħed red Rotmans u l-ieħor kien kwalità oħra. U meta raġaw ġew qalli mintum ma dimtiwx ma bdiltu hemm is-sigarettej. Għaraf, għaraf li. U
għax induna li nbidlu hemm xi nħerġu minn barra. Ġifieri apparti kien ħabbar jisu U kellu li jaraf li jkun li kelli x'kan ikun jaf. Kelli x'kan ikun jaf. Ġieli ġew nies pereżempju u u jitkellem jew inkella qabel ma qabel ma jgħidulu xi ħaġa ikun jaf x'għandhom jew inkella eh, ma xiex ġew. Ja, iwa, jena naf, naf, naf, storja ta' ħija. Ħija, kem mara bil-paralisi ta' santajn. U insumma, u nanna t-sija kienet nizlu għand Franċ għal missagġuj. Insumma, umbat għadda zmen u kellu ħemis snejn, kien għadu marrujt. E, Bsi u l-wahda.

U dan ħija mbagħad bida jimxi ftajt u sewa jimxi u zappab. Imma kien sifer l-Awstralja. U dem tmin snin l-Awstralja u ġe u fetaħ furnor dem 20 sena furnor. Allah ma kien jaf ħajftaħ kien ħajsir. Li ħajiet ma li ħajiet ma n-nies. Ejju. Li tanti.
Darba waħda ġiet mara Maltija. U kien hawn waħda jisimha Marie u kienet toħodhom f'Hemm Franċ. Għax kienu jiġu fejna, kienu jafuha u toħodhom fejnu. U d-dejn għaltlu ma nidħulx magħha Franċ, għaltlu ħadd idħol waħedha. Għalla le le idħol magħha. Għalet malli deħlet, għalla int kellek tfajla ta' 17 sena mititlek. U din Maltija baqgħet tħares lajh. Qaltlu, Dak fejn taw Franġ? Għax qatt ma kien itrutu b'għajnejja jew ruha. Umbad għal, ew ma rispondija xajn, għalla tikkonfondi xajn, għal issa mur ma marri, kana wahda tut il-ħaxix, it-tik ħaxixa, għalli jew jgħaddilek tubżox. Għalla u jgħaddilek. Imma Alla, Alla, int kellek tifla sa' satax-il sena, mititlik. Kien jaf u jiena naf storja oħra, ikkoraġuni jekk m'iniex sewwa qed ngħid, meta kien lejliet li qed imut, ġew xi sorijiet. Dik kien tfejni miegħi. Kien tfejnu inti, mela jġi. Tfejni bil-qagħda.
Għax kien hemm bil-qagħda fejni u biex knura xi mussa nitkellem.

Issa, dina naħseb ħafna nies jafuha, imma jien ħana nilabora naqa' fuqha. Kien hemm dik il-frażi tal-intervista li kien għamel ma' Ġox eh, Pezani u Charles Arrigo fejn kien qal illi kien staqsewh jekk biex jekk jistax jgħallem xi ħadd U kien qallu dik il-frażi li għadha rrekordjata sal-lum, Min għallem lili ma jmut qatt. Issa, Siddendi kien qed jgħid eh, għal-ħallieq, nimmaġina jien. Issa, u ma kienx ta' skola, ġviri jew jitgħallem il-medicina, però kien jaraf x-medicina, x-ħaxixa jritik, u xie pjanta għandek bżon, u l-ingwent, ġifieri kif taħsbu li tgħallem din is-sena ħanejdu hekk għax hija sena?
Ma tgħallem xejn dik minn Alla u mill-Madonna ta' Pini għax ħadd ma għalmew. Intu taħsbu li kienet ġifieri kien hemm xi ħaġa li tgħidlu isma'. Min Alla don talla dok kien, kien don talla.
Issa temnu li l-ħaxix ifejjaq għax hawn min jgħidlek il-ħaxix ma jagħmel l-ebda fejqan. Issa forsi Frenċ kellu dik il ħa ngħidulek il-potieri li jfejjaq permezz ta' Alla wkoll. Imma jekk bniedem ittih ħaxixa u inti m'għandekx dawn il-potieri li għandu Frenċ, Temmnu li jista' jfiq bil-ħaxixa bniedem, b'xi ħaxixa. Naf storja
fuqha dej. Kien hemm wieħed ħabib ta' ħija u kien dejjem mudna ħiġaw imqar bil-lajl. U dan ħija qal mur fan Franċ, forsi tik xi ħaġa. U dan ġa fan Franċ.

Ġifieri, imma taħsbu li għax hu kellu poter, ħa ngħidulek, kellu din il-poteri mingħand Alla ngħidulu hekk, li jara fil-ħaxix li għandu jtik. Imma ħafna nies illum jgħidulek mhux veru xejn, il-ħaxix ma jfejjaq xejn, u ġifieri taħsbu li l-ħaxix fil-verità jista' bniedem ifiq bih, ħa ngħidu hekk, jekk inti tgħidli mur ħu l-ħurrieq. Per eżempju, taħseb li l-ħorriq li l-ħaj fejjaqni jew il-Frenċ kellu? L-għana Franċ, li kan jgħid Franċ, kan veru u kan iseħ. Kan għamitna minn sal-Lawranz, zaċerġel, ġaw fan Franċ. U mbagħad ġew biex jgħidulu li missier marrujt.

Jien, meta aħna kienna nidħlu fejnu kull jum fl-għaxija wara l-knisja, kull jum kull jum kienna nidħlu fejnu. Kien għax jew l-aħħar anke hemm isfel kienna nidħlu, imma u għak ma kienx joħroġ. Għax l-aħħar tliet snin ta' ħajtu ma kienx joħroġ minn hawn. U kienna niġu kien ikun fuq is-sidda jew fejn is-sidda. U darba ma nafx qabbad nġiblu mill-kwart ir-robba, kellu kwart ir-robba hemmhekk fejn is-sidda.

U ftit wara met missieri car accident l-Awstralja. U on the spot. Baqa mejjed fuq il-dan. Ftit wara. Ftit wara.
Issa, xi ħaġa oħra li smajna, illi French kien jibgħod ħanejtek jew inkella ma kienx jieħu pjaċir illi xi ħadd ehm, iżuru jew inkella jara nies illi għandhom ehm, jew ma jkunux mal-mara tagħhom mas-sieħba jew ħana jitlu naħseb ikollhom kien ikollu problema kbira sewwa. Naħseb bla xogħol kien jispiċċa. Għana jgħidu naqqa ċajta, imma kien ħafna li jdejquh dal-affarijiet li jkollu xi ħadd u anke kien hemm storja li u ġej bit-taksi raġel li ma kienx mal-mara tiegħu Frenċ ma waqafx Għax anki jagħraf minn qabel illi forsi tellaboraw naqra intom fuqha din iktar milli dawn l-istejjer hekk jekk għandkom xi ħaġa simili, ma nafx Rita.
Dok kien hawn wieħed kien Franċ kien sejjer ġo taxi. U kien sejjer insomma mill-arba rabat. U xħin kienu ġej ħirġej, kena wieħed diħed b'taxi biex ikellmu U dan xħejn induna li kien French, dawn kienu mitħla ta' xorxejn bil-fors. Għax bidda jduqlu l-ħorn biex jieqaf biex igermew. U dan French il-tat-taxi għallu t-tiqaf, stop għallu b'qasajjer. U xħejn waslu fa' s-sidra tal-asruj. Għamma kam dik s-sidra l-kbira. Don dawar biex jilħaq il-French. Kien dieħel ir-Rabat. U mbagħad qallu Franċ, qallu ma ndunajtx, qallu daqqajtlu il-ħorn. Qallu ħa ngħidlik ħuj, qallu meta tiġi bil-mara tiegħek, ejja, nkellmek.
U ma ruħ xorta ġifieri. U ma kelmewx. Ma kelmux.
U kellek xi sejra oħra Liża. Dik nofar storja oħra tiġi baħħa. Dok eh, kien eh, għax ilu l-bdiq ma bdiex kellek kienu jiġi għana jħedem fir-raba.

Interessanti.
Ehm, kien anka ħabib ta' Ġorġ ta' s-sallum qaddis ta' Ġorġ Prieka, Prieka, mhm, qaddis, kien hemm anka sistejja miktubin illi ehm, dawn anka mxew fit-triq mhm. id fit u jitqu dak inta la Malta, ma kax jitla ħafna Malta, ma kultant

Apparti minn hekk, jgħidu xina ma nafx fuq ħafna fuq George Prieka, fuq San George Prieka ma tantx ħart fuq, però jgħidu San George Prieka kellu bare location. Li kien jkun post u kien ikun post ieħor, infatti hemm xi storja anke ta' French kien qallu ma ġejġ lil George qallu li qallu jiena kont qiegħed fl-ispirtu. Issa, Għandkomx istejjer jekk French kien ukoll kellu din is-seta ħanejtek li jkun f'post u jkun. Qed semmi lil Dun George. Sewa.
Meta med Dun George, Franċ kien il-muntanja bin-nies. U xin kienu għax meta kien jitla l-muntanja, l-muntanja kienet tkun mimlija bin-nies.

Fil-11 ta' Ġunju tal-1938 kien anki ġie mixli bil-prattika tal-mediċina mhux awtorizzata li xi tobba kienu ħarrkuh għaliex kien qiegħed ifejjaq in-nies b'dil-mediċina li kien qed juża mill-ħxejjex. Kien ħa għalih Frenċ li ħarrkuh għandkom xi idea għax kien imsemmija din li li anke kien instab ħati, ħa ngħidu hekk. U kien kien kien dejqu il-fatt li li ħarkuh.
Aħna d-diem il-qed ma qal xejn. Ħafna żmien, ma niftakar.
Però l-nofu żgur li wara mbagħad kien hemm. Li tallaw il-qorti tallaw. Eżatti.
U mbagħad ssib lakuna, loophole ħa ngħidulek, fil-liġi li kien seta' imorru għandu imma jridu juhdu il-biljett. Il-biljett u xek. Mhm. U mbagħad ma' żmien jidher li mhm. neħħewh anki għall-biljett. Issa xi ħaġa interessanti li smajtkom tgħidu l-ewwel, tajjeb, illi French anke ħabbar X'jista' jiġri fil-futur? Ejwa. Ah, ejwa. Issa meta ngħidu ħabbar mhux għall-ġens, għall-poplu għall-poplu kollu. Tista' nellaboraw naqfu għadin u tgħidu li x'kien qed jgħid jew. Di meta kan ħajjis jilħaq l-isquf kawkuj, ellim tafata ġebla jkien nisquf.
U kien qed ħabbar xi ġrajiet li ġejjin fid-dinja

U ħafna, minn xax għaddejna killu kien semma. Ġbik, jisoqa taħabba dil-pandemija, ja forsi ġi waħda ġajja. Aħna kienna fejnu, sikwit, meta darbohra kien ġejja xi gwerra, u għedna waslu ta' Franċ. Imma mbagħad għedna minna miġdejn, u mbagħad issa, meta ġeddejn santajnilu, għedna dejn issa zgowl għal-new.

Ma ssib xejn mnejn tixtri u ħafna kmixxex għaddejnek il-luqal. Sewa, jew għadna fil-bidu tagħha din. Għadha fil-bidu. Jista' jkun, aħna jiena ma nafux. Issa naraw xi jiġri. Ehm, issa, naħseb li hemm ħafna mirakli ta' qabda minn kien ħaj, Imma wara li miet, għax issa importanti ta' wara li miet, għax inti biex tilħaq qaddis, u xek. Titkun anka wara mewtek ikun għamilt ħafna eh, mirakli. X'ġara wara li miet? X'mirakli għamel? Għalaw xi grazzi n-nies apparti li mill-ewwel kien dik it-tarbija li ħafna, ħafna. Ċista, xan kem. ħana jidir kem wahda li għada tiġri, ġrat insomma. Din eh, eh, kien hemm marra u kalle baby u xintwilid dan il-baby. Għalli li mux ħajajx. Għax kellu l-problemi f'qelbi dal-baby. Insumma, umbat eh, ma kellu bżon l-operazzjoni u ma apporawx xaw marru dbejħ l-Italja. U din il-professur għalla din eh,

Hemmhekk hemm grazzja miktuba ra fuq il-ħġieġ hemmhekk. Mara kienet sejra tagħmel operazzjoni. U r-raġel tagħha qabel ma fl-għaxija ġefen Franċ, kien ġefen Franċ. U qallu Franċ għadem ma nistax niġi, għax don kien jiġi kull jum fan Franċ.

U l-artol hemmhekk. Mill-Feqes Sidda ġiebu hemmhekk. U mbagħad qejmu u ġew bih hawnhekk, ġew miegħu hawnhekk, qegħlu u Marija l-Madonna, qallu issa ħudnu fis-Sidda erġa'. U ħodu fis-Sidda u mor, qallu mur issa. U filgħodu xħin qomu Għallew jippreparaw biex imurru fa' professur, għax kellha tmur fa' professur. Għallew jiena minna ġejja mkien. Għallu minn ġejja mkien, għalla għallu sa' professur għat jista. Għallu jien minna ġejja mkien, għax minna xiex xajn. U ma marrotx u ila forsi sena fuq sena, ftit fuq sena ila li mietet. Lawa.
U mietet mux b'dok li ħasset dok onor, mietet biex juħija u blato. Blato. Blato. Għammiħor minn mata b'don, kien jaħdim il-mata b'Moltoj. Dok li hemm hemm isfel hemm ir-ritratt tiegħu ħuħ. Kien jaħdem bil-gaffa u għamlet ħafna xita. U xin kien qed jaħdem bil-gaffa nqata' trub bejħ u waqas l-or bil-gaffa b'killiex. Insomma, u biex tallaw ħafna, anke tal-isptor għak, biex tallaw ħafna tbadija biex tallaw,

Allawa, ta' dil-santa. Għaddim, għadu ħajt, oh, dom ma nafx fejn jgħadu, ma kien jaħdim il-matab. Issa, dok ħawħ li hemm misfil, dok ir-ritratt tiegħu, jiġi jew ħu l-mara jew ma nafx jiġi.
Hemm issa il-proċedura biex isir qaddis, jiġifieri mhijiex xja jew jew jew għadna nkalklu saqajna x'inhi x'inhi l-istorja għax għandu naħseb biżejjed dawn il-bniedem biex jasal biex nibdew il-proċedura biex il-qad, jina ma nifemx, jina minix qed fil-knisja, ma naħseb jina bli qed tgħidu li. Naħseb. Aħjar titkellmu intom issa. Fimtek, ġviri naħseb B'li qed nisimgħu. U b'li qed jgħidu n-nies. U bl-istejjer li għaddew. Jena ħafna ħafna kemm inni niġi bin-nisaw għalaw ħafna grezzi imqarb l-ilma. Kana wieħed għawċej, ġuvni, illi jistess. Kelli kienu ħajja puraw. Għax kellu ġebla ġefeja daqs 50 cents.

Jiġi ħafna nies li jqalgħu il-grizzej. U dawk il-miktubin hemmhekk u għandna ktieb miktub jiktbu fuqu. Għadu Frenċ għadu famuż ħafna. Ejwa, ejwa.
Mela, illum smajna storja kombinazzjoni, xi nkunu qegħdin hawnhekk, xi ġejna hawnhekk, smajna storja. Tajjeb kien hawn persuna u ħadda dekkontanna l-esperjenza tagħha. Din aħna aħna nixtiequ anki jekk hemm xi persuni oħrajn ehm, jiġu anka jikkontattjawna forsi nkun nistgħu nieħdu r-rekordi, kun iddokumentaw dik li għaddew minnu anki fuq French ħanejdu hekk Anke stejjer oħra, imma fuq French ħa ngħidu hekk mod speċjali għaliex aħna naħseb jiena li jixraqlu li jkun qaddis. Jien hekk naħseb għal minu jien. Ħafna. Tajjeb, issa ehm, u eh, naħseb li jum minn Alla jsir. Ġifieri kandu jsir isir. Ehm, u ġifieri jekk hemm xi nies jridu jaqsmu l-esperjenza tagħhom u għandhom l-esperjenzi dokumentati eh, tant aħjar li u jistgħu jiġu anki miżuluna Malta, ikkontattjawna fuq PM News u jiġu l-istudju u naħdulhom il-grazzja. Ħanajtek, għamel tant għal daw in-nies naħseb dik it-tikka żgħira jekk jistgħu jagħtu mis-sem tagħhom biex jgħidu l-esperjenza tagħhom tkun nkunu ħanejdu hekk qed nagħmlu pass il qudiem biex Xi darba Frenċ isir għaddiż ukoll. Issa llum b'kombinazzjoni, b'kombinazzjoni, ħanejt l-istorja jiena għax jiena ehm, naf il dawn in-nies li ġibuna hawnhekk tajjeb bis-saħħa tagħhom ġejna u ehm, dawn ġralhom xi tip ta' ħajdu hekk miraklu. U l-persuna qiegħda hawnhekk u ħataqsam l-esperjenza tagħha

bid-darsa u ħa ħafna mediċina. Nkun onest miegħek ħawafqek ftit, naf l interrompik ftit, naf għax kien qalli bija din.
U kien ħa ħafna mediċina li anki antibiotics imma kenna l-ilma ta' French u dan ngħidlek għamel lejl ma setax jorqod. Ħa bela ilma minn ta' French u għaddielu u raqad ġifiri li laqas ħassu ġieħ. U minn hemm. U s-sinna ġifiri fiqet? Is-sinna fiqet.
Minn meta ħal ilma, is-sinna fiqet. U għamel xi x-rays biex jiċċekkja jew nkella mara dentist? Iju, mbagħad aktar qudiem mara dentist u qaltlu li s-sinna hija mfejqa, imma mbagħad kellu eh, bżonn jaqlaħħa ġifieri ma għal dak il-lejl l-ilma ta' frenċenu ħafna. Aktar il-qoddim li marant id-dentist li ġifieri Meta ngħidu fiqet mela ma feqetx kompletament. Imma għal dak il-lejl fiqet ġifieri ma babax ma baqgħatx tuġaw. Imma mbagħad aktar ma beda jgħaddi żmien qisu Kellu jaqlaħħa.
Kellu jaqlaħħa. Ma ġifiri temporanjament. Għaddilu. Uħa, pinno li ju antibiotics li ma nejdlekx għal xejn. U bl-ilma ta' French għadditlu. Tajjeb, esperienza tijak bl-ilma, bl-ilma ta' French. Inti t-qisu ma' rekolus, mux hekk? Eżatt, eżatt.
Tajjeb, proset. Mela, jina l-intervista Jekk għandkom xi xi żidu, żiduha, qegħduha ħalli n-nies jisimgħu u mbagħad nagħlqu l-intervista u nirringrazzjakom ħafna li qiegħda hawnhekk. Jiena qed nieħu gost ħafna u ili nixtieq niġi hawn ħafna u forsi tagħlqu intom nikkonkludu l-intervista nibda bik Rita. Forsi semmi x-xewqat tiegħek xi tixtieq
Ma nafx naqbad ngħid, min jiġi jaw, min jiġi bil-fidi, bil-fidi imma mhux xi mhux forsi bil-fidi, jaqla żgur. Kma jaqlax ħaġa jaqla oħra. Liza,
Jien hekk ukoll ngħid. Jien hekk ngħidili temni u taqala u żgaru. Kan hemm żewġ tfajliet hawn xejn. U ġew. U waħda minnhom kellha bżonn operazzjoni f'għajnejja. U insomma, u xejn għamli l-operazzjoni l-professur. Għalli li jiddispjaċini, għalli waħda

Nagħlqu l-intervista hawnhekk. Nirringrazzja lil Liża u lil Rita u jalla nerġgħu niltaqgħu forsi xi stejjer oħra. Ejju, forsi ejju nitolbu xi ħaġa oħra li forsi nerġgħu niltaqgħu li French jasal biex isir għaddis. Aħna knixtiequ. U aħna nirringrazzjaw lilkom li ġejtu.
Grazzi, grazzi lkom.
Thank you.